Ah, the time don't reach for we for blow Tori. Uh, today, like yesterday, Tori, you know, they plenty, plenty. But the one will get time for una. Now, one, two, three, four, five. That means say we will talk about the matter for Eto. Una know say yesterday, all social media we be na frenzy social media shake parapapapapap eto for the one eto for here eto for there na so the thing dey we go talk about and the reaction for eto wey don comot too we go talk too about which one so woman for that side for koteng mm -hmm. na after banjok for eh, that side for go for eastern region they say wetin happen the woman kwara na who kwara the woman we go talk about for bone pupa i hear say some people wey dey dey wake up they don vex they dey accuse their big man i would want say make their big man react from the accusation dem and then some boy e gi mbiọk for songe ọ na i onom na i o after e deny say nom na e pikin say the pikin e dey some kind way and then we go read newspaper dem wetin newspaper talk we go try for give una for the program today i hope say uh-huh, una dey we come good o we come good na the thing wey we dey talk for una make una hear am we come good because we know say una be good people we come good because we know say if we know una dey we no go be no nothing

He talk say they don contact e, e people wey dey near Samuel. He talk say they so that matter for money where they talk say it was for 2023 where Russia giam for Fika food then he passed through his account, his personal account for Qatar. Na nonsense talk. Na nonsense talk because he never ever to no money. I no get any intention for to some money. They explain am simple say Wetin happen na say Fecafoot no get that uh, tax number for America wey dey call am say TI, uh, eh, TIN. Fecafoot no get am. And when you no get that number for tax number for America, no transaction for Palava Mburu money, legal one, you know, if it pass. So Fecafoot no be get any means to do any legal transaction uh, transaction for American soil because they no get that number. And say the number na american irs dey give am that mean say people dey take care for taxation for america and na the thing that and then another thing too wey dem suppose for know na say during the period dem bin don switch off plenty plenty russian bank dem from swift because of that ukraine war so Na Comex for Fecafoot e give order say make give e e ca- e account na the reason that way na Benoit Ongba e sign that paper no be na e so Benoit Onga know all man for Fecafoot know and then they don check all Fecafoot account all that thing e be known say na useless scandal na just uh, batching wey people dey wan batchy Fosika plenty plenty reason dem but e remain stable and e know say e dey continue for do e work, e no no shaking no dey dey. So na the matter that na Jeune Afrique don talk say they don contact people wey dey near Eto wey dey know the dossier na the explanation that way dey give am. But the coincidence wey dey for the matter na e dey worry e dey worry people because Njitap for morning time News come say they don suspend him for five years. And then minute after, Eto don thief money, Eto don thief money, Eto don thief money, Eto don thief money. Now the thing where plenty plenty people dey ask themselves say, what be the relationship with that suspense of Onjitap and that Eto don thief money? Some people they want key the information or they want try the thing no work or now how it happen. And then so other one dey ask question say why would they talk say Eto don't ask money for government and then Russia don't pay money. Now say they forget say before Eto wan be president for Fecafoot, Cameroon don't play friendly matches. I say the rules eh, for play friendly matches never ever change. na the question that because some people dem dey wey dey fit dey talk something wey dem no know dem fit dey talk something because someone don talk am so as you don talk am me i enter for there i talk my own na true e don thief money e don thief money e thief money how e pass through your account na who give the account na who sign the document for give the account who be be the person na the person dey go say the match na africa food document wey dey use am yes so countryman countrywoman na the matter that eh plenty plenty tori dem dey for the matter.

turn am box am box am begin chop am i dey hear my skin i dey hear my skin i say eh eh sugar dey no sugar dey eh na sucrose eh eh eh fructose eh sugar dey sugar dey you understand yes so the woman now he comot bolo na last week wey the one happen o for saturday last saturday he comot for his small bolo him name na bernadette uh, kono so he return back for ikwata for that side for kotem wey dem dey call am say adom na him die return back

The first people wey dey go one year am na a family member, na a massa. All them dey go one year them. We hope say massa you know they engage in that one. Or they will get their problem them, they will get their beef, and then the man the vex for some second something. Man no know, man never accuse it. But I say I know say the way police dey dey function, na say if that kind of thing happen, the first people wey dey look am na people the way they near the woman for see wetin dey be get am and wetin be their relationship with Benedette. E don go so e leave four pikin dem. That means say the kwarai for before e door wey pikin dem dey inside house wey dey come for car open door for ye wey turn back for ko for bolo. Na so the thing happen for that side for Kotek. I dey salute all my friend dem for Kamaten, Kananga. I know say thing dey don change for that side for Kotek. Countryman. This time, we dey go na for that side for Boni Popa. Wetin happen for Boni Popa, I the past for dey, na so accusation. Dem talk say we hear say for Boni Popa, if you waka after eight o'clock for night, they go catch you

the red cap una understand wetin i mean the man the way the red cap he don talk he say dem dey dey dey fear dey dey fear for sika wetin say population dey vex plenty and then dem no fit go interact with population because the tension wey dey within them and population the man dey look the man the man look the man eye by eye eye by eye and then he say some uh, young young pikin dem dey try to tell dem say how una dey start that una thing una don make am so e mean say now we no be friend dem so na so e dey happen but how e dey thing dey for level wey dey dey talk say na so dey don talk say na big man for that red cap people for that side for bonepopa na im make another one dey happen then they dey take fifty fifty thousand and then go say make they liberate themselves or they settle for court this and that e find say Me authority the way they be. When I didn't get power pass all around the way the way right come for us when pupa. They try look the matter for see whether na just rumor or whether na some serious thing wey dey happen for that side for Bone Pupa. Because if population dey vex and the thing dem dey wey dey dey do am wey oga kwata kwata dem wey na dem be big big big oga they no know the matter. E dey some way no, e no fine. So We dey, we dey wait for see am. The development wey go take place concerning that matter for Bonipupa, we go come for here, we go try for tell una because nothing no pass solution. They dey need for both solution for the matter for that side. All our people for Bonipupa, we dey salute una. We know say, eh, you go buy na some girl twenty-four years twenty-four year girl e gay e e guy that mean say e e guy man uh-huh, una understand the thing and then e gay so e old repe too that repe dey sixty-two years so that repe

e don be one month two months three months pikin na e say e wan comot e ehem bio wan comot na so dey go born that guy go born na that small jaka na twenty four year na small na jaka e go born na as e born the pikin comot e face dey like say old e fit happen thing dey happen so people dey fit get skin disease and all that how wey dey no do all bi biology or dey no do medicine and all that dey no wan hear advice from medical experts that boy talk say no be njaka na one month this wey dey get the cry One month, the boy say no be Injaka because if na Injaka no for old, so he face no for old. Say he face old because no be Injaka. Then Ganaro try say one see that rape for 62 years from talk the matter for him. The rape say, ho, ho, ho, ho, ho, ho. I be don't tell you. Say I'm married, I get family, I no want pikin, I no want anything. So no come for me. So the pikin don't confuse now. But the matter where then I say, if i be papa or i be big brother wetin they go do now na for try for do test for see now who be the real papa for the pikin from there they go know say na the one be the papa the one be the papa but you wey you no wan give get mbiok wey you no wan give get belle wey you no wan me get make am make pikin get yeah yeah yeah if you wan climb for his skin condom dey no massa use condom you no fit dey deny for use condom and then when pikin enter you begin talk say no be my pikin e old the way wey e face dey e old no be my pikin eh i bin don talk say i no want pikin eh i get my family i do this and that na what kind of style that no na which kind of thing that wey kind of thing wey una dey do so for that kind of thing wey una dey do so no e correct so ah ah make people dey begin change some their attitude no we run give your we run give your pikin no enter no enter the pikin una pikin the pikin dey suffer now but sika wetin the pikin matter for all una talk say e face old and say i give my family na wetin na una two una don meet up una no do protection una enter uh-huh, una song bonbon wey una no suck out the rapun so the thing no enter una go take una responsibility na so the thing dey English newspaper wey dem dey call am say wetin the Guardian Post. Na only the Guardian Post newspaper wey we go read am for una for today. Yes, the Guardian Post newspaper e don talk big big big big grammar. The grammar na 2025 presidential election, eh, October election. Wetin e talk? E say, will Paul Biya survive growing rebellion from within? The question be clear. Paul Biya go survive rebellion wey dey take place for a party because we hear say some man for a party for Ibolova don take he, he and a party go for court for talk say he no suppose be president for the party and then court don talk say no be dem fit judge that matter. The man don talk say he go still carry am go court again. Jacques Famindongo he don talk say na uh, party seat that mean say you wan kill your papa. say you no fit begin camp na for south region that kind of thing dem say e no correct so the guardian post newspaper the only uh, english language newspaper wey get am for akorokoro eye for here e talk am and then e told am for the newspaper e say 2025 presidential rule of law on trial rule on, of law on trial na big grammar that wey you need to go lewa before you understand am and but with the broker for una for here small small e say southwest elidem dey denounce 42 years of, of uh, uh, misery and then they call for sanction vote for the party na south region sorry South region, no be South West, South region elitem, they say they made a game for vote against party for Paul and Abiya. They say na council as I explain now now, he drag he, he carry Mr. Bia, he go for court, and then he the edge elecam for block Paul Bia, he candidate, he candidate show. Now so he talk up. So it is hot for that side for South region and uh, for play with bia comot so jacques fam nongo too e dey for dey e dey make intervention for say make the ten sion e calm down na all that wey we get am for una for today